Tih kha kan hriat phawt a ngai. Designing hi Mizote hian tam tak chuanin kan ngaihpawlh deuh tlat thin a. Ih eng nge puan hrui puan hrui leh designer te hi kan ngaihpawlh tlangpui thin a ni. Designer pawh puan hrui te an ti mai thin a mahse a awm ve tho a. Amarawh chu designing ah chuan designing chu thil awm tawh sa atanga thil dang kan siam chhuah leh. Kha a ni ta chuan tunah pawh hian kan subject portfolio subject kha khami kha kan zir a ngai a. Portfolio siam hi enge a pawimawhna tangkaina kan ti mai thei a mahse a pawimawhna chu thil designer designer kan nih chuanin tunah puan than te pawh ni se chumi ang chuan design ina chumi ang ang chuan hei a nalh thei tur ang khan tikhan kan mitthla kan rilruanga kan ziak chhuak a tikhanin ih-- Puan than kha kan cut a kan hrui leh thin a ni. Khatiang khanin ih portfolios subject ah pawh hianin portfolio siam kher hi eng nge tulna inlo ti maithei a amarawh chu pawimawh em em a show te kan nei dawn a khatah khanin theme kan thlang a chuan kan theme khami a zir khanin story kan siam a tikhan tunah kan ih a hmaa show kan nei a Chandigarh a show kan nei a kha khami tuma ka portfolio kha hei hi. Story of the Tribal Dreamweaver tih a ni ta, chu chu ih Mizo puan a bikin puan chei chungchang a ni ta, ih keimah hianin theme a ka lak kha chuan inspiration rawh khami kha ka theme chu ih Story of the Tribal Dreamweaver tih a ni ta, chu chutah hianin a story hei ka hi ka ziak thla a puan chei hi engtin nge ih eng atan nge kan hman maw ih Mizo te chuanin puan puan chei kha ka explain phawt a nih chuan Mizo te chuanin Pawl kut, Mim kut tih vel eng nge chap char kut tih vel hun angah khan hunpuia leh hei occasion special umm special occasion ti mai ila hei umm inneih tiangliana te kan bih thin a ni a chhan chu ihh. Kha kha keimah khan in rat rat tih na chhan chu ih heta tlang tlang ramah puan nalh deuh kan nei a keini te chu hei tlang mi kan ti mai ta chuan handloom ih tunah phei chuan a hma te kha chuan kut tah te nia chuan tunah chuan in ih-- Khawl tah kan hmang nasa tawh lutuk a ni. Khawl kan hmang nasa a kan tah tawh zawk a, chuanin Puanchei hi chu hei kan ngai ropui ve em a inneihna leh khatiang anga ni vang khan chuanin ih khami kha story kha eng ang puan nge a ni, eng colour nge a awm tih zawng zawng te kha eng hunah nge kan kan hman thin maw ih. inchei nan kan hman ih khami hun ang te kha chuan chu chu ka explain ta a ni khami hun ami kha chuan ka inspiration kha chu ih eng nge ih inspiration ka hi inspiration ka ziah bawk ta chuanin eng fabric nge ka hman maw eng eng ang nge ih Design nge ka hman tur kha a kal ziak tel vek a ni. Chuan ta kha ka inspiration ah chuanin Mizo puan hi a mawi em em a. Ih hetilaia keimahni Mizoram bik te ah hian entir nan western lampang sap te leh vai te chuan puan an bih lo ni. Keini chuan kan bih a chuan kha kha. i kawra hak theih tura puan chauh a ni lo khanin i ram ram dang ram changkang zawk te ti mai la i Mizoram chauh ni lo a i eng khawvelin a an hriat chhuah an hriat theih tur khawpa pho chhuah ka duh avangin kha kha i enge i thil Hei design a, kawrah te design a chuan mi in a an lo hak ve theih tur ten puan ah chauh bih lo ila ti a hei ah khawvel hriat khawp a a lo than a lo ih engti ka sawi ang khawvel hriat khawp a a lo awm thei nan kha kha thil dang deuh khan in design ila tiang khan tih khatiang vel kha ka ziak ta chuan in umm. A han colour hi base colour kha black black and off white ka hmang ta chuanin ah a line straight with a variety of cuts ka ti ta chuan fabric ah hianin drill twill fabric cotton crepe and khadi fabric te ka hmang a hetah hian fabric ka hman ho kha ti khanin a sample kha ka dah leh vek bawk ta ni chu chuan ti hianin eh kan design a ti hian. ka ziak chhuak ta tah hianin a border ah hian ka hmang ta a chhung hi ih puan chei ang stripe ang colour kha thread ah khawl la mawh ka mi kha kut ta takin ti khan ka ka eng lo chhuak ta chuan heng hi ti hian kan design a kan ziak a ti khanin hei hi an hak tawh hnung a ni ta chuan. Chuan saw stopper dur kha pakhat kha a pui ber ang kha kan nem lo bawk a chuan tihian a lehlam ah hianin a design kha a details in tihian kan ziak vek a hetah hian chumi chu a awm a tih kha hetah te pawh ah strap a nia chuan hetah hianin running stitch with multi colour thread ka tia chuanin umm-- A west a a west line ah hian a kawng eng lo naah hianin hei ti hianin ih puan chei kha ti hian ka pel kual bawk ta khang zawng zawng kha hi a back nen a front and back ang kha ti khan kan ziak vek ta a fabric nen khan maw kan hman kha chuan hei ti hian hei pawh. Hian a sample kha kan ti vek phawt a ni chuan chumi hnuah ti hian an hak chhuah tawh hnuah khan ti hian hei a lan dan tur chu a ni ta hei ti ang hian maw. Chu chu kha kha a ni ta chuan mood board, theme board a ti ang kha ih eng nge kan kan sawi fiah leh ngah chuan hei hi theme board chu a ni ta a ni a theme a kha chu kan sawi tawh pawh an chei maw engti kah nge kan hman chuan a mood board a kha ti hian a lo ni leh ta a design leh. Tih lo zawng zawng kha a ni chin a ka sawi ka explain tawh ang tho kha a ni chu chuan hei hi kan hriat tur chu tam tak chuanin ih show te an han nei a thenkhatin eng nge peacock theme ah an hmang a chuanin peacock ang vekin kawr te khanin puk vek angin an rawn siam chhuak a kha kha kalh a tum tur kher a ni lo a ni a awmzia chu inspiration a i lo la a peacock kha chuan a eng eng emaw lai zeuhah pawh khanin i dah thei ih. Khami in hmanga i tih chuanin feather khatiang te pawh amah peacock colour ang deuh khatiang te pawh kha tih zeuh khan i ti thei a butterfly theme a an hmang a butterfly ang mai te hian thla an neih tir vak vak a khang ringawt te kha a ni lo ih enge butterfly atang khanin Entir nan ih butterfly a ang ringawt a thla nei a ih ka mi thim a hman avang khanin thla nei tir vek a hak vek a ka tiang ang khanin kan inchei tak tak lo a awmzia chu kha kha inspiration a i lak chuanin eng emaw butterfly a eng lo lai zeuh te pawh kha. Khati khan i hmang thei a ni chuan entir nan plants te pawh hei tih hian a lo awm a snake plant ang chi te pawh kha kha inspiration a i lak dawn khanin a tial vekin i tih kher tur a ni lo a awmzia chu kha kha tih tur tih na a ni lo a awmzia chu khami snake plant kha te hian hei a lo zum ta khami ang te pawh kha kawrah khanin ti hian. Mahnia Tetei Tetei rawn rawn ziah kha a tha lutuk a, ka Kimi nen pawh in eng lo tawh ta khat a, ih a sui na lai angah khan snake plant ih a awm dan a shape te a la ta khatiang ang khan in a ban angah te a kaw angah te pawh khatiang khan i thei a ni. Chuan chu mai bakah thil pakhat leh chu rose rose par hi ih a tiang nan. hei hi a lo ni ta chuan hei a hlui tawh a ro tawh a chuan rose par ah hian a theme theme kha kan lak duh khan in design kha a hnuai lam pang ah hei rose par te chu hei a petal hi ti hian in a in thuah a ta a ni hetiang ang khan in kawr kha in in lo siam thei a ni chuan a kawng ah te lo cut ta la hetiang a in thuah ang deuh hian rose par in lo ang hian ti hian lo dah la. Tihian tihian pek lam ang deuh te khan maw khang te pawh kha inspiration ah ti khan i la vek thei a nih chu kha ka kan hre thin lo a tam zawk hi chuanin le eh enge designing a pawimawhna tih hi kan hrelo a ni khatiang te te atang khan tunah entir nan thil thil nung lo pawh i va hmu thei i hmu anga khat atang khan enge ka lak ang hemi atang hian hemi design hi a chhuak thei khatiang te pawh khan kan ti vek thei a ni chuan ih. Enge thil nung leh nung lo atang pawn maw tikha an i la thei a tikha an design i sir an chhuak thei a, khang zawng zawng kha ih theme board, mood board kan tih kha maw ih kha khami kha enge i theme chu ni ta rose par te pawh chu a lo nih chuan khami tang khanin ih enge i ih. I design i siam chhuah maw khatia ang kha mi hmang khan chuanin entir nan thei puan chei ka lo ti tawh ta puan ropui te pawh i lo hmang thei a puan ropui hmang khan ti khan engtin nge design i siam chhuah a engtin nge i theme enge i inspiration enge khatia ang zawng zawng kha kha mi kan ziahna kha a ni ta portfolio chu engkim hei dah hian chuan show stopper kha kan sawi leh lawk ang a hei ti hian hei a ming ber ang ih show a tawp a hei an rawn chhuah thin kha maw hei hi miss india two thousand three miss asia pacific kha mi kha a ni ta chuan hei hian a rawn ha chhuak ta a ni tih khan puan che kha layers tam deuh in ka siam ta a ti khan kha mi kha kan ziak chhuak a. Kan design a, khami khami hmang kha kan thui leh a, kha kha designing kut hi tam tak chuan kan hre lo thin a, helai ah pawh zir tam tak an awm a, mahse enge designing a nih tak hre lo chuan an zir chhuak a ti khanin ih puan thui puan thui nghal ringawt a khatia ang turah te khanin an ngai thin a, kha kha a ni ringawt lo a mahse mahniin idea kan neih ve te lo ngai a chuan entirna ka t-shirt pakhat pawh hi. Hei pawh hi hei, hetlaiah hianin ih enge ih inspiration ka lakna chu sound sound box maw ih a nia chuan hei te hi khami kha. Ka hmu a tikhanin ka ziak ta, ka sketch a chuan laptop ah tikhan ka ziak a kha kha ih kan print chhuak leh ta ni kha kha enge ka inspiration chu sound box maw ka ni ih tian hei a net lai ih kaw dik dik ang tih kha tiang khan ti hian a lo ni ta ni khang te kha kan hre lo kan hre thiam lo thin a maw tam tam tak hi chuan enge a thim a nia eng Enge hei hianin min inspire tu nge maw khatia ang kha inspiration kan lakna kha kha ih eng mah sawi thei lo hei mi design te pawh then chuanin ih an copy ring ngawt tawp a tikhan ih mi design copy in khatia design em em lo khan mi design tawh sa te khan copy a Mizo chu ching tam tak kan awm a kha kha. mi design tawh sa khami kha thrui a khatia copy ringawt tur kha a ni lo mahni khan idea kan nei ve ang a hemi atang hian eng nge ka tih ve ang tih te maw chuan tunah pawh ih theme ah ka ka pe chuan puan chei kha theme ah ka hmang a chuan puan chei eng lo ang kha ti hian ih hetiang ka ziak ta a khami keimahni puan chei border ang kha maw chuan heta pawh hei. Tikhan chuan hengah te pawh hianin hei hi bliss tih ah hianin puan chei kha ka la ti khan ka englo ta maw khatiang khan heng te pawh hi kan hmuh anga khi sazuk ki hreu a ni tiin hmu thei anga tikhan puan chei kha thim a laiin tiang khan ka ka hmang ta maw heng heng heng zel hi entir nan tunah te pawh ih-- hengte pawh hi theme ah i lo la i lo i lo hmang dawn teh in inspiration ah chuan tikhan ih eng eng nge a design a shape ang deuh te hianin kawr te pawh kha i cut thei a tih ang hianin hemi ang hei khang te kha khang zawng zawng kha hei eng pawh ni se ih thil nung emaw ning nung lo emaw pawh kha tikhanin ih-- Inspiration lakna a ni hmang thei tikhan design i siam chhuak thei a ni tih i khamawh kha kha in hriat a ngai. Tikhan i hriat hriat fiah tikhan hriat fiah loh leh eng emaw in neih chuanin min lo zawt leh zel dawn nia. Chuan eng nge a tam zawk khi chu video kha siam vek kher a ngai lo a, class ah kan inhrilh nual tawh hlawm bawk a. Chuan. Tikhan class in attend theih kha chuanin video siam hlir hi ngai lo mahse attend theih loh te tan khan video kha ka lo siam leh zel a, kha kha kan hre dawn nia aw.